Çykma dyşyna wideoň beýdip alma alma al wideo al artistler diňala sen gepi diňlemesi ýok artist. Men saňa ajyn zat aýdaýyn atdan düşüp eşege münýän oglalla hä at bilen eşegiň tapawudyny indi bilip başladyňmy. Meň köwşümi geýip bilerler, ýöne ýöreýşimi ýöräp bilmezler. Ine bu köne köwşem-ä bir zat diýýä. Hawa, meňkiälek nä köwşümi geýip bilerler, ýöne ýöräp bilmezler diýýä welin. Ýar-a sen ýöräňde sekizlik ýasaýaň, ýa-da aýagyňy zig-zag basýaň, bilemok seňkiälek ýöräp bilmezler diýýäň welin. Aý näme günde eşek görüp ýörün, aty nirden bilsin diýýäňmi? Bu hiç hili köwüş ýa-da. Muhammet jan gardaşym. Iki sanak saç alýaň welin, kabutda kelle alýan ýaly edip gürleýäňaý gardaş. Salam hemmäňize. Şu gün Dubaýda Abu Dabide Jennifer Lopesiň konserdi. Obычny men konsertlere kän gelemok ýöne birinji konsertim şundan başlaýyn diýdim.

Meniň rugsadym bolmazdan hiç ýere çykma. Açyk-saçyk her dürli eşik geýme. Her dürli suratyňy internede goýma. Talan pisligän adamlar bilen gürleşme, olar saňa erbet täsir edip biler, diýip, nähili erkek aýtýar? Normalny özüni oňarýan erkek şu gepleri aýtýar. Haçanda seniň kim bile gürleşýäniňe üns bermeýän, internetde nähili suratlary goýýanyňa seretmeýän, nähili eşikler geýýäň, nirä gitýäň, o zatlara seretmeýän, ünüs bermeýän erkek bul normal erkek däl. Normalny erkek öz söýgülisini şu zatlardan goramaly, kontrol etmeli, aladasyny etmeli we gabanmaly. Ylalaşýan bolsaňyz pikirleriňizi kommentariýada paýlaşyň. Şu ýene tiktokda bara bir zat aýdyp geçjekdi hä ine şu düýn şu gün bara hä näçe sany ýigrimi dört mi ýa ýigrimi bäş sany wideo goýdum şu gün da ýaňy irdenden bärli hawa şondan bäri wideo goýdum hä ýedi ýüz sany podpisçik köpeldi da şu wagt mendela ine. O bir wideo goýmaly zat diýýälerä bilýäň biderek gürrüň o zatlaý bir wideo däl güne goýuber tiktoga näçe wideo goýasyň gelselaý heme akkaundyň ösýär heme akkaundyň ösýär hemem rkmndasiýaň açylyp gaýtam wideolaň gowy gidýär häzir şu wideony aşagyna geçirdänim gör sen o näçeräk görlenini görersiň prosmotr ýüz müň prosmotr alan wideolam bar şu wagtlaý o diýjek bolýan zadym diňe bir wideo däl goýbermeli söwdagärler size degişli şu zatlaýyny. Opşuý haryt satýanlaryna şolara aýdasym gelýärda kafeçiler bar söwdagärler bar ine bir wideo goýmaň goýberiň wideolary bäş on on bäş ýigrimi ýigrimi bäş podpisçik galýa gaýtamlaý ine ýedi ýüz podpisçik köpeldi şu Dostlar ne üýtgeşek ýagdaý da mende şu wagt bir telefon mesele boýunça da ine telefon a el telefon şeýle goýýan ýapaly. Men gapdalda şu 15 e, Pro goýýan telefony. Şu telefon Samsung içine öz açýa, girýä, jaň edýä. Kontaktlaryna girip dur, SMS ýazýa, interesni berdim bu, ne şeýle goýýan. Prosta goýdum boldy. Baş garaşaly. Ne

Welizitdi. Gara futbolkaňa gum degse näme bolýar?
Gara gum.
Azap barbar. Ip bolmaýan ete näme diýilýär?
Ip bolmaýan ete näme diýilýär?
Portret.
Portret. Mallaryň halamaýan elementi näme? Mallaryň halamaýan elementi. Bilmedim-ä. Adat.
Adat. Ýaponlar şu barmagy näçe ulanyp bilmeýär?
Bilmedim. Meň barmagym bolan üçin. Towugy holodilnige salsak näme bolýar?

Nämçe maýonez? Ne za şto diýen ýaly. Baýrak. Gargalary hekleseň näme bolýar?
Ak gara.
Hä? Garek. Ýok. Gargamel bol. Şunluk bilen şu günki dabaramy geçirip gutarýarys. Biziň bu günki hemaýatkärimiz hem hiç kim.